دوای نامە دوای نامە با پێت بگا با خەڵکی شار گشتێ بگە وەفای نەبوو وەفای نابێ با بە دۆست و هاوڕێی بگات کاتێک نووسی دوای نامەیە دەبواە هەر دوای نامە بێ تۆ ڕۆیشتی و بەویستی خۆت ئێستاش بە ئەو ئامانجە بێ دەبێ بۆچی لە دوای تەمەنێ نامەیەکی تر ئەنێری شەرم ناکەی نرخی دڵت بە نامەیەکی تر ئەسپێری ئەتنوسی تکایە ئەکەم ئەڕۆم و تۆ لە بیرەکەم ئیشتر دڵم لە لای کەسێکی تر ژیرەکەم ئەی ئێستا بۆچی نامانێری مەگەر تۆ لای ئەو ژی نەبووی لە دوای زەمانێ چی تەوێ مەگەر وەک من پیر نەبووی وشەکانت غەریم نیلام ئەزانم چەند بێ ئومێدی. وەکو ئەو ساتەی دوایین نامەت نارد شوێ ماڵەوای تێدا بێ. تۆ ئەزانی ئەو نامەیەی نێوانی ئێمەی بڕی لە جیات ئەوەی بیخوێنمەوە فرمێسکم پێ سڕیەوە تۆزانی لەو شەوەدا چەند کاری لێ کردوم بێ ئەوەی هیچ درکێنم دایکیشم هەستی پێکردبووم دایکم هات و لە دەرگای دام وەک بڵێی شتێ ڕوویدابێ وەک بڵێی گڕی ئەم عشقەم لە دڵی ئەویش بەردابێ ترپەی دڵم هێندە خێرا بووم هەرچی مەگرێت هێواش نابێ ئیتر لەو ساتە دڵم بە شعر و قەڵم ئاشنا بووە لەو شەوەدا چەندەها جار شەیتان زەفەری پێبردم بێویستی خۆم ماندوو تووڕە بۆ بەردەریای ئێوەی بردم جارجار ئەموت ئەو وینەی کە تێندا ئەمبینی لار و لەنجەت ئەیدەی بەدەستی ئەو کەسەی کە بۆ ئەڵلقەیەک ڕادگە پەنجەت جارجار ئەموت ئەبێ کێ بێت لە باوشت بگرێت و ماسی لەوەکان هەر بەو نامی کە بۆ تو ناردووە دەمزانی ڕۆژێک بێ سەرمەوە بەس ئارامم گرت بەو ئازارەوە نەناوتم هێنا نەناوتم زڕاند نوێی نەکانتم دا دەستی کەس لە نامەکانتم بۆت نردەوە دووبارە دووبارە ژینم مەشێوێنە بڕۆ خوات لەگەڵ بەخوات ئەسپێرم لەگەڵ هەر نامێ تۆ بۆ منێری من دوای نامی خۆتت بۆ دەنێرم ڕۆیشتی وتت ماڵاوا بە هەناسەی ساردەوە ئیتر تۆ لەو کاتەوە نامەیەکی ترت نەناردەوە پێم بڵێ دڵت دا بە کێ خۆت بە کێ سپارد دڵت لای کەسێکی تر بوو بۆچی لە من شاردەوە چی نامە و یادگاری بوو هەموویم بۆ ناردەوە منیش بەو ئازارەوە شەو ڕۆژ ئەخۆمەوە بیری چوو ئەو ڕۆژانەی بە هەناسەی ساردەوە دەتگوت ئەی تاقانەکەم لەسەر سینەم پاڵکەوە کەچی ڕۆیشتم جێت هێشتم ئێستاش خۆت لێم شاردۆتەوە ئێستا تەنیا و بێکەسم ئاخ بۆ دڵۆ نامردمەوە سلاوێ لە ڕۆشتەکەم بێ من چۆنی ئێستاکە ئێستاکە بێ من چۆنی بۆ کەس باسی منەکەی ئەگەر لێیان پرسی نای منت بیرماوە